Үтүө күнүнэн бүгүн биһиэхэ Ньурбатааҕы көһө сылдьар драматическай театр эдэр артыыската Сардана Михайлова ыалдьытыы кэллэ. Здраволарын. Бэйэм туспунан биһиэхэ кыратык сырдатара. Бэйэм туспунан дии. Мин оттон Нам улууттан төрүттээхпин атак

Да бары намнар. Бииргэ төрөөбүт хаскытай? Биһиги бииргэ төрөөбүт төрдүөбүт, эдьиийдэахпит, икки убайдаахпын, онно мин хаамын кыраларабын. Самай хардаан хебеккилерин. Онно курдук. Онтон бу артыыс идэтин эн тоҕо талбыккыный? Артыыс идэтин мин баллаҕана ити барыта оскуолтан хагалыммыта. Мин дьигине бастаан быраас буолара дьутум.

Саамай ыарахана диэтэххэ оттон оруолга киирээһин буоллаҕа дии. Элбэҕи билиэххэ наада, психологияны билиэххэ наада. Туонна мин хаамай туһанарым диэн бэйэн олоххуттан туһанаҕын оруолгар. Холобура, бу хомойбутун, үөрбүтүн, үөрэлээх үөрүүлээх даҕаны, хомолтолоох даҕаны, тамньыйалаах да түгэҥҥиттэн бу эн маннык сыанаҕа таһаарарын Оны ханааҥҥын, оны өйдөөҥҥүн уонна бу вниманиен ынырык вниманиялаах буолуккуннаана дьону көрө үөрэниэххин наада, дьон туттарын-хаптарын, уопсайынан любой арааны дьоннор бааллар дии. Дьону көрө үөрэниэҥҥинэн именно вот ролгун оннук киирэргэр элбэҕи ааҕыккын наада, во-первых.

Ыраах, нам диэн отой ыраах жыр буолла дии, онно бу Ньурба театрыгар Ньурба диэн ырык ыраах. ыраах. Куораттан. Аҕыс сүүс километр. Вот, ону тоҕо бу Ньурба театрын талаҥҥын манна өлүү кэлбиккиний? Биһигитине баллагана мин бэйэм агекини бүтэрбитим Арчский институт культура и искусство институтун актерскай халаатын битэрдагым диэн тет сылыырымиппит ол кэнтэн хайыллар биһигини

По чесноку, да? Маша по чесноку. Без масок же, без масок. Это, конечно, хамый тух театрбыт биһиэхэ уопсайынан хахайырыгар саха театр буллаҕа дии. Ону хиндир любой студент баҕарара буолуо, любой артыст студент. Миэхэ испэр эрэ аннык баара.

так и есть тяхныбынынна Онну кытта мээнэ абылбатаҕа буолар биһиэхэ бу Хардаанабыт быйыл лучшая актриса Нюрбинского театра Ту бу Хардаана намтан Ньурба кэлэн Ньурба куоратын бэйэн туох тиһанаатын Оо, мин мастан кэлэрбитигэр кэргэммин кытта кэлбитим.

Хас өрүһү турааппыт, оһаҕаны мустар тутулла иликтэр этэ. Бары бааллар. Биир да муссата хоох. Уай, үс өрүһү тураатыбыт да? Икки өрүс, биир үрэх боллаҕа дии. Арыйаны биир Ньурба однокурсниктаахпын. Кини Олоҥхо театра үлэлиир Олоҥхо театра үлэлиир. Оны киниттэн ыйытабын. Түүннэри киһим эппиттирэ. Ол ата ханнара кэлбиккин, билин өссө биир өрүс баар, онто ханнара кэлбиккин. Айу хаан тиийэбиний бу?

Табаарыстарбыт табары уопсайдар табаарыстарбытын кытары муһуннахпытын даҕаны иһин бириккиэн барбыт. Барытыгар бирге онон миэхэ наоборот аҕайах чааска арастахпытына наоборот көрсөккүтүн сөп. Ахтан кирем Хардаана тон бу Энхан ааҕар театр билиҥҥи олох хоһуолтута тугун? Билиҥҥи олоххо суолтата театр диэн улахаҥҥа киһи уруктаах даҕаны диэхин дуу. Мин уопсайынан уонна бу Ньурба театрын туһунан эттэхпинэ, бу Ньурба куората эһиги наһаа возможностааххыт, эһиги бэйэҕит театрдааххыт. Эһи духовно да хайдаҕыт, культурно да хайдаҕыт. Бу театрга олох ыджын диэн ыңрабын, ыджыба дьоҥҥо олох өлбөҕө куоттараҕыт, Киһи онно бэйэтинэн ханньанар биһиэхэ даҕаны артыстарга даҕаны үчүгэй эһиги энергетикаҕытынан кэлэн биһиэхэ спектакльлэрбитин көрөргүтүгэр. Ардааны бэйэн оттон бу үлэн кэнниттэн үлэн кэннигэр эн туу гынаргын сөбүлүгүнэ. Мин сөбүлүүрүм диэн мин бу кэнники бириэмэҕэ тугунан жаргырар болмол сенен бу биһигини билин аха качактан алар бите

Кыһыннара да буоллун, это кыһыннара диэн подлетка. Кыһыннара хайыннара. Кыһыннара хайыннара. Мукой кыһынын аны балыктыбыт. Онуттан сибир вопроста. Бун эм буллагына бэйэм сөбүлүүр кыылын тугуй? Кими? Сөбүлүүр кыл мин кыыллара барыларын сөбүлүүнчү кыддык чэһинэ дөбһэ барыларын. Но бэйэм ыттаахпын.

Сардаана биһиэхэ ыдьыттаабыккар улахан махтал. Оннуттан бу көрөөччүлэрбитин ыҥырыам этэ эһигитин барыгытын Ньурба театрын YouTube каналыгар, Инстаграмыгар, сайтыгар кириҥҥит подпискаланын, лайка туруорун. Биһиги эһиги күүтэбит. Оны қаддара чуппади оңырқынады били монтаж оператор Нюргун Михайлов еще ойдан ырырылар Өтө күнүнэн бэйэм тускуннаан оттон бу биһиэхэ көрөөччүлэргэ кыратык ырыта түһэрим буоллар диэн көрдөбүн. Тэсэ. Если честно, это хан именно интервью дьон олох хевләбет. Жалым дием.

Мақтал хардаана кэлэн ырдьыттаабыккар уонна көрөөччүлэргэ этэ-эмэтэ ыҥыры-эмэтэ эһиги Ньурба театра инстаграмыгар сайтыгар киирэн подпискаланын лайкы туруорун эһини күүтэбит таптыыбыт YouTube канал. Эттим батта.